Nɔvi lɔlɔ̃tɔ woe zɔ va nusɔsrɔ̃ ya me. Eh, abe le nènya míele nu srɔ̃m ku ɖe lãmesẽ ŋuti. Míede dzesi le nusɔsrɔ̃ va yi me be Mawu gblɔ ɖe eƒe nya me le Yohanes ƒe agbalẽ tɔ̃lia me be Lɔlɔ̃tɔ medi be mianɔ sesĩe so míekpɔ Mawu ƒe didi na mí xoxo. Mawu ƒe didi na nye kpakple nye be míanɔ lãmesẽ me. Mawu megblɔ le afi aɖeke be edi be míanɔ dɔléle me alo dɔléle naɖu míaƒe ŋutilã dzi. Haleluya! Menye didi ko Mawu nye o. Menye didi ko didi koe le Mawu si na wò lo. Mawu medidim be nànɔ lãmesẽ me ko, ke boŋ nu ye hiã be nanɔ lãnsa ma ewɔ eƒe dɔ xoxo mawu yɔ dɔ xoxo haleluya mawu lɔ mía le gbegbe medzi be míanɔ vevesese me petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta eve kpikpi bla vevo enelia gblɔ be ɖi wobe ya ŋutɔ tsɔ míaƒe nu vɔ̃ yi ɖe atitsoga ŋuti eye woklãe ɖe ati ŋu ɖe mía ta. Eye to eƒe kabiwo me la, nye kpakple wò míekpɔ dɔyɔyɔ. Haleluya. Be eyɔ dɔ mí xoxo to eya ma ƒe kabiwo me. Haleluya. Mahlẽ na se ɖa. Kristo ŋutɔe tsɔ míaƒe nu vɔ̃ wo ɖe eƒe ŋutilã me yi ati ŋu la ŋu. Ewɔ esia ale be míaku na nu vɔ̃ eye míanɔ agbe awɔ nu dzɔdzɔe. Haleluya! Wotsɔ abi si wode eŋu la yɔ dɔ mí. Haleluya! Haleluya! Wotsɔ abi si wode Yesu ŋua kɔ yɔ dɔ mí xoxo. Menye azɔ fi wodɔ yɔ ge mí o. Biblia be woyɔ dɔ mí. Menye be woayɔ dɔ mí o. Haleluya. Biblia megblɔ be woayɔ dɔ mí o. Biblia be woyɔ dɔ mí. Haleluya. Woda gbe le ŋuwò xoxo. Wò dɔléle, dɔléle ma ke lém nèlea, menye tɔwòe mègalée ɖe asi o. Menye ŋunɔamesi ye Mawu mekɔe na wò. Elabena Mawu ƒe ɖoɖo na wòe nye be nàkpɔ dɔyɔyɔ, nàzɔ le lãmesẽ me. Ya ta wòdɔ Yesu ɖa. Ɖo to na se ɖa. Nenye nu vɔ̃e gɔ̃ hã, Biblia be ya ŋutɔ tsɔ míaƒe nu vɔ̃ yi ɖe atitsoga ŋuti, kɔ ɖe eƒe ŋutilã me. De dzesi be ɖe eyi Mawu wɔ amegbetɔa, ame nɔ Mawu ƒe blibonyenye katã me. va se ɖe esime nu vɔ̃ va to Adam kple Eva dzi. Ye ɖe mɔ na dɔléle elabena be gbe si gbe miawɔ sia la, miaku. Eku ma nye mamae va ame kple Mawu dome. Efia ame megale Mawu ƒe blibonyenye ma katã me. Eyatae dɔléle kpɔ ŋusẽ ɖu ame ƒe ŋutilã dzi. Gake Yesu va, exe fe ɖe nu vɔ̃ ma ta eye wògbugbɔ mí gaɖo te be nye kpakple yi ke xɔe se la, míanɔ agbe le blibonyenye katã me. Haleluya! Gblɔ be manɔ agbe le blibonyenye katã me, le nye agbemeŋkekewo katã me, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Haleluya! Tawòe xɔ Kristo abe wò aƒetɔ kple ɖela eye nèxɔ Kristo dzi se be kuro nuvɔ ta ɖe. Medze be nànyae be Kristo tsɔ wò nuwo ke wò. Medzi be nàse gɔme be abosam anɔ gbɔgblɔ na wò be, ee, nu vɔ̃e nèwɔ va yi, eye eƒe ʋe va yi, eƒe tɔ va yi, eye tae nèfo, ya ta bɔ nèdɔ ya lém, eye nèwɔ nu vɔ̃, nèbia tsɔtsɔ ke ko la. Wotsɔ ke wò Biblia be dzɔdzɔetɔ kple kɔkɔetɔ wònye be ne biae la, wòatsɔ ake. Haleluya! Etsɔe ke wo Kristo ku eƒe ʋu ɖi be nye kple miakpɔ nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke. Kristo tsɔ ke, haleluya. Eye wòtsɔ ke vɔ be to wò eƒe kabiɔ me la wò la, enye la, míekpɔ dɔyɔyɔ, haleluya. Ta medzi be nànyae be ɖe Kristo yɔ dɔ xoxo, menya zɔ fi wò dɔ yɔ ge wò lo, haleluya. Ta medzi be nàde dzesi enu vevi aɖewo, gbãtɔe nye be ɖe Kristo yɔ dɔ xoxo, Menye azɔ wòle dɔyɔge o. Megblɔ be le eƒe nya me be woayɔ dɔ mi ao. Ya tae ne xlẽ Yakobo va gblɔ be ne ame aɖe le dɔ lém la, neyɔ, neyɔ, neyɔ kplɔlawo va eye woado gbe ɖa ɖe ta eye wòakpɔ dɔyɔyɔ. eye dɔ gbedodoɖa gbedodoɖa yi le xɔse me ana be wòakpɔ dɔyɔyɔ. Nye nu ƒo ge le amisisia ŋuti emegbe. Gbedodoɖa be le xɔse ƒe gbedodoɖa ana be dɔla ma nakpɔ dɔyɔyɔ. Haleluya. Ta medze be nanye be Kristoa ƒe kabiɔ eyɔ dɔwo xoxo menye azɔ ye Mawu le dɔyɔ ge o. Ta wò dɔdɔasia koe nye be nàxɔ dɔyɔyɔ ya ade me. eye nàgblɔ be, Meha ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Woɖɔ dɔm xoxo, woda gbe le nye dɔlélewo katã ŋu xoxo, ta dɔléle aɖeke meganye tɔnye le nye ŋutilã me o. Le Yesu ƒe ŋkɔ me, mekpɔ hayahaya le ŋutilã me, le gbɔgbɔ me, le susu me, le go sia go me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Haleluya. Evelia medze be nàde dzesi nye be dɔléle aɖeke meli eyi gbɔ efe xexe ɖe ta ya o. Dɔléle ƒomevi aɖeke meli woagblɔ fia be ɖe heye ɖe o Kristo mehefe ɖe ya ta awo. Kristo hefe ɖe wo katã ta xoxo. Dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe. Eye Yesu dɔnusrɔ̃la be ena ŋusẽ wo ɖe dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe all kinds of diseases ɖeke dɔléla ɖeke meli ke kristo ƒe fexexe ya metsyɔ dzi o eɖe wo katã ɖa eɖe nu vɔ̃ ɖa eye wòɖe wo dɔléle ɖa eɖo ŋku nyagblɔɖi gblɔ ku ɖe kristo ƒe fukpekpe ŋu le yesaya tabla atɔ̃ vo etɔ̃ me ebe ɖe eɖe ta míaƒe nu vɔ̃wo te eɖe ta míaƒe vevesesewo te eye wòtsɔe yie. Haleluya. Eye to eya ma ƒe kabiwo me míekpɔ dɔyɔyɔ le. Ta Yesaya ƒe agbalẽ ta, eh, ta, ta blatɔ̃vo etɔ̃ ma me kɔ yina. Ebe ɖe wò vevesese, wò vevesese, wò nu vɔ̃ kple wò, wò, wò dɔléle ɖe sia ɖea, yesu kɔe kɔ dzo hallelujah enu etɔ lɛ mɛ de bena de yesi nyɛ bɛ de mele na o bena nana vi fam na mawo hafi mawo na yɔdɔ wo awo mava nɔ kumanga nɔ koko ƒom na mawo bena yɔdɔ yo elabena mawo mawo wɔ nu yi wòwɔ xoxo hallelujah Amen. Mawu wɔ nuawo ena ga mawo bia me ne wɔ leke bugawɔ ge. Eyɔ dɔ xoxo. Hallelujah. Hallelujah. Mele nɔ be na na na bia na na va ƒo koko na mawu be ne yɔ dɔ wolo. Mawu megblɔ be mia bia mia bia ya ƒo koko na fi ya yɔ dɔ mi. Biblia megblɔ na mi nenema. Mefia mi nenema o. Tatɔwoe nye be nàɖe gbe na dɔléle be nedzo. Menye be nàgblɔ be, Yehowae, ao dɔlélea, ao yɔ dɔm loo, yɔ dɔm ne mavo loo, ao Yehowa yɔ dɔm ne mavo loo. Ao, megado gbe ɖa nenema o. Wò gbedodrɔ̃ nye be le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, to Kristo ƒe kabiwo me, Mekpɔ dɔyɔyɔ, woŋlɔ ɖi be nade ta nye vevesesewo te. Woŋlɔ ɖi be tsɔ nye, nye, nye nu vɔ̃wo kple nye vevesesewo yi. Eye to eƒe kabiwo me mekpɔ dɔyɔyɔ le. Eya ta meʋu eme eye megblɔ be mekpɔ dɔyɔyɔ mehaya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dɔléle aɖeke mekpɔ ŋusẽ ɖe nye ŋutilã me o. Ese me ɖaɖɛ, nenema nàdo gbe ɖa hena wò dɔyɔyɔ. Ne le afi ma avi fam be yehowa ye yɔ dɔ blo kpɔ dɔla ma ɖo ko wu ge ekui mele be naku ya ko naku veve mele na be nasea ya ko nanɔ sesem lɔkɔ nya mesem da ɖi medzi be nanyɛ be na ɖi kristo lɔ wa le gbegbe ku ɖe ta o eye wò xefa exefa no ke dɔe na ganɔ fa hem eya te nu ne le medzi be nade dzesi mele na be naxe fe na ame aɖeke akɔ ga akɔ ya na ame aɖeke hafi nàkpɔ dɔyɔyɔ. Mele na wò be nàgblɔ wo la be nàti nu dɔ ŋkeke bla blaene hafi nàkpɔ dɔyɔyɔ o. Biblia na míenya be Yesu be ava me na wò, anɔ na wò le wò xɔse nu. Haleluya. Nyɔnua yi be ne ne ya ne ne dagble yi vi ŋu, ne dagble ye ŋuti, asrafo va Yesu gbɔ be ne da Yesu ne dagble ŋu Yesu gblɔ nɛ be ɖe Never me now le wò xɔse la nu. Ta nui dzi ne xɔse la eye ava me now. Mawu mewɔ be nanye ŋku agbatɔ. Wa me nya ya se. Mawu mewɔ be nanye ŋku gbagbatɔ, nanye bafa, kansa, etaɖui, dɔmeɖui, dɔlele ƒomevi ɖe sia ɖe yi ke xɔ ŋutilã ma. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, meɖe gbe na me dogo kaba eye eye medzi be naxɔe se eye nanɔ gblɔm mehaya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mehaya dɔyɔyɔ enye wò gome, lãmesẽ enye wò gome, elabena Kristo xe fe ɖe ta xoxo. Mehiã na ŋutsitsidɔ alo fe xexe be wò nagaxe fe o, elabena Kristo xe fe ɖe nye kple wò ta. Ta be nazɔ le wò dɔyɔyɔ me enye be nàxɔe se eye nàŋu eme. Lãmesẽ ƒe afɔɖo alo nuɖoanyi yi ke le Biblia me nye be ɖe naxɔe se eye naʋu eme. Enu eve ya na awea mehiã na nu bubu aɖeke o. Mehiã na afɔɖeɖe bubu aɖeke o. Haleluya. Xɔe se be Kristo xe fe ɖe ta ɖe nu vɔ̃ ɖa eye wòɖe wòɖe wòɖe wòɖe wòɖe dɔléle ɖa. Xɔe se be woxe fe ɖe wò dɔléle ta eye to eƒe kabiwo me nèkpɔ dɔyɔyɔ le. Na xɔe sea anye wò gome. eye ne xɔe sa naʋu eme. Wò nya yewo nègblɔna enye wò xɔse ƒe ɖeɖefia. Màte ŋu axɔ nane dzi se anɔ godo gblɔm o, ao. Màte ŋu axɔ dɔyɔyɔ dzi se ɖi anɔ dɔléle me ʋum o, ao. Ʋu eme be èkpɔ dɔyɔyɔ. Haleluya! Ʋu eme be nye lãme sẽ, nye lãme sẽ, mele zɔzɔm le lãmesẽ me. Mèganɔ kuxia ɖɔm o. Èɖo ŋku ŋutsu ma dzia? Eƒe ƒe blaetɔ̃ vɔ enyi sɔŋ ele vudoa to. Yesu be efo akpɔ dɔ edzi be nahaya e ame aɖeke meli ame aɖeke meli na mo lo ame aɖeke meli atutu de eŋu etɔ me ne mawudɔla va blu tsi alo enyenyenye ekpɔ ŋukpoli mɔ ƒoƒo ɖe medɔ yɔyɔ hege be afima ko nanɔ yata wole afima ƒe bla tɔ wɔ enyi sɔ haleluya mɛgalo va nɔ yesu va yesu mɛgalo yesu va si ŋkpɔ mo Yesu awɔ dɔ xoxo na wò be nàkpɔ dɔyɔyɔ. Tɔwò nye be nàxɔe se. Na xɔe se egbegbe. Biblia ƒe akpa ke nèxlẽ kpɔ be ame aɖe va Yesu gbɔ be ne yewodzɔ ko Yesu be ɛɛ nyemedɔyɔ ge o ta woagbɔ dzi ɖi ɛɛ egba nyemedɔyɔ ge o. Nyɔnu yi ke wògblɔ nya ma na gɔ̃ hã egblɔe nɛ be yemeku aɖeke o ta egodotɔ ame yiwo menye Israel viwoa Womakpɔ dɔyɔ aɖeke gake nyɔnua gblɔ nɛ be nuka avuwo gɔ hã ne nuɖuɖu kake dze ge ɖe kplɔ te a woɖu nɛ. Yesu be nyɔnu ya xɔe se kpɔ dɔyɔyɔ. Gama me ke nyɔnu ma gɔ hã yi ke menye Israelvi o. Medze ha ɖeke o. Elabena Yesu wɔ aku hafi xexe bliboa katã me nakpɔ viɖe hã ekpɔ eƒe gome elabena xɔe se. Ke wò ame xɔ Kristo dzi se zɔ le eye wòku xefea zɔ aɖe. Ta ele nɔ be nàxɔe se. nazɔ le xɔse me menye ga o xɔse me menye ŋkpoli vovo menye konyi fafa o xɔse kple meʋuʋu ne le afi ma wuli do ao dɔlele awie ge ɖeko wu ge nyateƒe haleluya tamedze be naxɔe se eye naʋu eme Fifi lae gɔ̃ hã ne nya esema, nàke nu agblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔ me, meha ya mekpɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me, to Yesu ƒe kabiwo me mekpɔ dɔyɔyɔ le, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, to Yesu ƒe kabiwo me kpɔ dɔyɔyɔ le. Dɔléle aɖeke mekpɔ ŋusẽ ɖe nye ŋutilã me dɔléle aɖeke mekpɔ ŋusẽ ɖe nye ŋutilã me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, mehaya, mehaya le Yesu ƒe ŋkɔ me, dɔléle aɖeke mekpɔ ŋusẽ ɖe nye ŋutilã me mehaya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔla la ke mekpɔ ŋusẽ le nye ŋutilã me. Na wɔ eya ɖe. Akpɔ be wò lãme anɔ sesẽ sia yi. Nenye dɔla va dze le fifi la gɔ̃ hã, medo gbe ɖa be ŋusẽ, Mawu ƒe nya ƒe ŋusẽ dodom va nɔ fifi la, matu ka o, le dɔla la ƒomevi ɖe sia ɖe me. Agbe naɖo wò ŋutilã me. Mègaɖe mɔ Abosam naɖe wò agbe ɖa kpata o. Mègaɖe mɔ Abosam nate wò ɖe anyi le vevesese me o. Elabena Kristo eyɔ dɔ wò. Ɖo ŋku edzi be nànɔ nya yɔ sem ɣe sia ɣia, wò xɔse atsi ɖe edzi, wò xɔse asẽ ŋu ɖe edzi. Ta nya yɔa, nɔ ƒom, nɔ sem ɣe sia ɣi. Ne nya ya yra wòa, medzi be nàma nya ya kple ame aɖe. eye medzi be video ya nàmee kple ame aɖe eye ne afi ke ne míakpɔ me la de dzesi page ya be esia nàgatia la na like ne nàmee kple amewo be ame bubu hã nasi eye woakpɔ dɔyɔyɔ mado gbe ɖa kple fofo wò dɔla ya exɔ wò nya dzi se akpɔnɔ be yɔ dɔe Akpɔnɔ be dɔléle aɖeke maƒo go eya ma o, elabena Kristo ƒe kabiwo me míekpɔ dɔyɔyɔ le xoxo. Akpe na wò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.